Артатай алаата оҕолор аан ийэ дойдубут үрдүгэр саха хомночутун иннигэр сардаҥалаах ааны аһаарыбыт күүрэннээх Накүөрү күүрдэммит күүстээх үлэни үлэлээммит хараҥа олох халбырайын иннигэр ханна дыбыраммыт хара хааммыт тохторо син биир буолбат сир үрдэргэ Үрүҥүү үнтү тэпсэргэ, үҥүү батасар көстүөхпүт. Аймах билэ дьоннорбутуттан араардахтара абатын диэммит, хомуньуус баартыйа барахсан хотойдуу-хоотуот, хоһуун оҕолоро кэнтиккэ да охтуохпут буоллар, кэрээнэ суох кэпсэтэр дьон буолуохпут. Хараҥа олох халбарыйарын иннигэр ханна да сылдьаммыт, хааммыт тохторо син биир буолбат! Уларыйыа дии санаабаппын, аартатай, алаата оҕолоор, аныгы уол оҕо барахсан аан ийэдайдым далбарыттан арахсар күнүм кэллэҕэ диэн санааҕын ооҕалларан сэниэҕэ дии санаабаппын. Хайа да сиргэ барара, ханна да баран үлэлиирэ. Сир биир буолбат, сир бэкир! Оччотооҕу олох ырыата тойуга, олоҥхото хоһооно атын буолуоҕа. Минньигэс, уран тыллаахтар, мичиҥнэтэр эриэккэс тойуктаахтар, уйаҕа сылаас сүрэхтаахтар улуу ырыаһыт аатырыахтара. Мөлүйүөнтэн мөлүйүөннэр күүстэринэн, мөлүйүөнтэн мөлүйүөннэр мөккүөрдэринэн кыайар, хотор илбистииргэ, кылыс, болот биилииргэ «Эй! Эй! Эһиги бэйэлээхтэр!

күн уотун күлүмэр балаҕан иһиттэн баҕана төрдүттэн ойоммун онньооммун дьэргэйэр долгуйар дьэргэлгэн уотугар дьиэрэҥкэй тэбэммин дьиэрдэ тойоммун доргутом долгутом доргутом долгутом билэҕит билбэккит сириэ миэнигэр симэҕин үрдүгэр күн күлүм уотуттан Кыахунар урсунтан ырыаһыт ыччаккыт дьон норуот дьолугар, дьол-соргу туһугар тускулбун тутаммын тоойаахтыы турабын. Оччоҕо буоллаҕына халыҥ хаар анныттан хайы үйэтээҕи дьон ойон туран охсуһууга барыахтара. Аан дойду аттыгар хаһааҥҥы эмэ үйэттэн хаайан турар хараҥа халбырыйаҕа. Үөрэҕэ суох, дьүүнүнэн мөкү, үтүө быһыыга тиксибэтэх Өтөөлдьөрүн ынчыгынан ырыҥылыыр ыччат дьонноох Ийэ дойду! Билигин баардар күүстээх ыарахан хараҥа саптын. Мин билгэлиибин булут быһыттан күн тыгырын курдук көҥүл олох көстүө. Мын ыллыыбын эһиги кистэрэн күүскүтүн үрүҥ күн үтүө күннэрин. Үөрэҥҥин, үүнэҥҥин массыына тэринэн, маҕаниит күүһүнэн, салгыҥҥа тирэнэн сатаны тэбинэн көтөҥҥүн, көрөҥҥүн. Күө курсун күүһүнэн күн уотун көлүйэн, сир иэйээнигэр сирэмин үрдүгэр уйгулуҥ, уруйдуҥ. Айаҥҥын-дьайаҥҥын уудалай күүһүнэн уйгугун үксэтин, сатанан тэбинэн саргыгын элбэтин. Үөрүүнэн, үҥкүүнэн дьол норуот дьолугар, дьол-соргу туһугар, күн уотун көлүйүөн, күлүмнүү көтөхтүөн. Кэлэр кэнчээри ыччаппыт. Кэлэр кэнчээри ыччаппыт. Тайҕа-тайҕа баһын тайаммахтаан ааһан, талааннаах сырыылаҥ, элбэх-элбэх сири эргийэр-сүүрэр, эҥсиилээх кэпсэтиилэҥ. Уобалас тухары ордук санатар улахан суолталан, бар дьоҥҥор баттанар күннэригэр баараҕай баҕана буол! Суон норуоккар солбонуйар күнүгэр суон дурда буол, хара норуоккар хаалар күнүгэр халыҥ хахха буол! Киэргэлээх аатын кэнэҕэскигэ диэри Кэтит Сибиир киэлитин тухары кэнчээри ыччат кэпсээнигэр киирэхтин. Үрдүк үтүө аатын үйэттэн үйэҕэ диэри үрүт анныгар өһүккэ-омукка үргүлчү сүүрэн өс хаһааныгар киириэхтин. Үгүс үөрүүлээх күннэн уһун уруйдаах олохтон Солпот саргылаах саастар. Солпот саргылаах саастар. Үөрүүлээх үөскүүлээх күн уотун күлүмэр, күөх урсун күүнүгэр аныгыс сэбинэн алаһа дьиэлэнэн оҥостон олорон. Оҥостон олорон. Төрөтөр төрүөххүт, төлкөтүн көрүөххүт, Уһун дьөлөрдүгэр, уоҕурар бэрдигэр, үүнүөххүт, үөскүөххүт! Үүнүөххүт, үөскүөххүт! Саха хамначчытын иннигэр сардаҥалаах ааны аһаарыбыт, күүрээннээх мөккүөрү күүрдэммит, күүстээх үлүн үлэлээммит, хараҥа олох халбарыйарын иннигэр ханна да бараммыт хара хааммыт тохторо син биир буолбат, сир үрдэ киэҥ! Син биир буолбат, сир үрдэ киэҥ! Үлэлиирбит курдук үлэлиэхпит, үрүҥнэри кытта мөккүһүөхпүт. Өрөгөйдөөх революция иннигэр өстөөхтөн өлөр да күннээх буоллахпытына, төрөөбүт ийэ буор сирбитигэр төннөн өлбөтөхпүтүн даа диэммин, хомойорбун билбэппин, хоргутарбын көрбөппүн, Хомуйарбын билбэппин, хоргутарбын көрбөппүн. Социализм идеятыгар сорголоох олох иннигэр ханна да бардахха, хандалыы да кэттэххэ, аан ийэ дайдыттан арахсыппыт да иһин, уоттаах улуу модун санаабыт уларыйыа дии санаабаппын. Аартатай, алаата оҕолоор, аныгы уол оҕо барахсан аан ийэ дайдым далбарыттан арахсар күнүм кэллэҕэ диэн санааҕа онооҕоллорон Санньыйаҕа дии санаабаппын. Хайа да сиргэ барара, ханна да баран үлэлиирэ. Син биир буолбаат, сир үрдэ киэҥ! Син биир буолбаат, сир үрдэ киэҥ! Үрүҥү үлтү тэпсэргэ ыҥыы-батас өргөстүөхпүт. Аймах-билэ дьоннорбутуттан араардахтара абатын диэммит, Коммунист партия барахсан хотойдуу хоодуот, хоһуун оҕолоро, син биир буолбат, сир үрдэкиҥ! Син биир буолбат, сир үрдэкиҥ! Аанньыйа дойдубутуттан арасыыппыт да иһин, уоттаах улуу модун санаабыт уҕарыйыы дии санаабаппын. Үс саха төрүөҕэр үөрүүлээх күнүгэр мин ырыам ылланы, мин аатым ааттаны! Мин ырыам ылланы, мин аатым ааттаны! Сэтинньи сэттистиир күүрээннээх күнүгэр сэрииннэн сэтэрэн уотунан убайан сир ийэ үрдүнэн силлиэлээх холорук силлээрэн боллоорон ытыллан таҕыста бары баар баттаммыт барыта тахсаннар, барабаан охсоннор баргыһан бардылар. Уруйдаан, уруйдаан, былааһы сэбиэккэ. Харахаан олбохтоох хаппыта олоҕун, хап гынар хаппардаах хаан салын хаайытын, түп гынар түпсүрдээх түүнүктээх түрмэтин. Түҥнэри ытыйан күөччэхтии көтүттэ. Өлөртөн куттаммат, өргөстөн дьулуйбат. Кэннинэн кэхтибэт кэм кэллэ быһылаах. Буруйдаан! Буруйдаан! Былааһы сэбиэккэ! Хандала күүһүнэн, хабала дьайынан, хамныыртан, хараттан, хааныттан хараммыт, кыраттан, кыамматтан, дьон-норуот соруттан, кырыыстан, ынчыктан, баараҕай баайдаммыт, баай бампыыр батталын, Батталлаах былааһын үлэһит бааһынай үҥүүнэн үрэйдэ. Уруйдаан, уруйдаан былааһы сэбиэккэ. Имэҥнээх санаанан, илбистээх ырыанан, ийэ сир үрдүнэн, аан дойду баһынан, кытыастар хаанынан, кырбаһар уотунан, кырыыстаах дойдуну кытыаста салатан, Биитэр мин, биитэр эн, биирдэспит кыайдын диэн өрөгөй өлөрсүү өһүөнэ үрдээтин. Буруйдаан, буруйдаан, былааһы сэбиэккэ! Үүттэн үйэҕэ үрүҥкүн анныга, үлэһит бааһынай симэһин сиктэрин, күдэхтээх үүстэрин үүннэри түүннэри, күүгэни оргутан оборолорбут, уудаҕа бурсууйу, буруйдаан симэлээн, үлэһит бааһыны үөрбэҕэ түһэрдэ, буруйдаан, буруйдаан былааһы сэбиэккэ. Уон сылга уот төлөн күүһүнэн күүрэммит, буруйдаан айхаллаан сэбиэскэй былааһы, аан дойду алтаттан биирдэрин үрдүгэр Аарыктаан айдаардан үрдэтэн эрэбит. Биитэр мин, биитэр эн, биирдэспит кыайдын диэн. Бары сир үрдүгэр баттаммыт баргыйдын. Уруйдаан, уруйдаан, былааһы сэбиэккэ. Уруйдаан, уруйдаан, былааһы сэбиэккэ.